shantama keessa ni argata jennaan sa'ajiru hamsiina minhum oo minkum jedhanii bar sa ergamaa rabbiin shantama akka keenyati moo shantamuma akka isaaniiti jedhan shantama akka keessanii jedhan namni diin kanarra cichee wajji miidhamee guyyaa har'aatiin eefi atii wajjiin sawaabni wal qixaame sawaabni isaanii irra guddaadha haalli nu gargaaree beeku Osoo majliisni numa qara'u, osoo hadiisni sunanni numa osoo tafsiirri numa qara'amu yoo hojiin hin jiraanne isaa itti dalaguu dhabu. Sunnaa meeqa ta duute namni jiraachise man ahyaa sunnati zamanni waduma deemu waa garii irraanfachiisaa deema waa garii awwaalaa deema waa garii sunnaa san namni jiraachise galata rabbi biraa qaba galata namaa waan sanitti dalagellee qaba jaal. makka naggadaan walitti hidhan habashallee galuu gariin namaa jaartii itti kijibanii takka hadiisa gurrarra baafatee itti bal'isee bal'isee maayaa magaalaa maayaarra bal'isee jiruunsaa guutuun kijibataan Maaloo no nabii nu jaartiitti kijiban hin jennee siin jaa moogizee garii uga mirkaan. Yaa obboleesso. Yaa obboleesso kijiba magaalaa guutu. Waa sanii mii barka nabiin jaan sallallahu alaihi wasallam. Dhugarratti dhaabbadhaa nuun jaan. Nabi alaihi salaatu wassalaam. Dhugarratti jiraadhaa. Dhugaaf jiraadhaa jaan. Kana kana biin nu lakkaawan kaduraa isa kana. Sidqul hadiis jaan. Magaalaa Dirree Dhawaa kanas saahibni kiyya tokko ture ni aakirame amma waa tolcha waan akka kursii waan akka maal janiini xarabeezaa huna waan akkanaa kana anaatsii moo maal warra waa tolchu san maal janii warra sani wajji qaraadee dur majliisatti Ani ittiin goggoree bira ta'a bakka inni waa tottolchu san. Anumaa ganama tokko bira taa'u namittiin takka tan musliman ta'in itti dhufte du. Maaliif meeshaa tiyya naa kennu oolte jedhe. Guyyaa akkanaatiin sii kenna naan hin jennee dhiyoo tana maaliif natti kijibda namni islaamaa ni kijibaa jette du. Shooklaal namittiin sun muslimaa mi beeku. Akkamiin nu beekan dur Hin kijibnutti nu beekan. Islaamni kijibuuf beekan. Sobarratti wallaahi illee jiru hin kakatutti beekan. Wayyaaneen gaafa aana oona nu qaraasifte san namni wallaahi jennaan ulee itti jabeessiti jedhu. Gaafa duraa wallaahi jennaan achuma dhaabdi jedhu. Namtichuma wallaahi jee kana mana isaatii waa fuudhan. Oduma deemanu booda wallaahi jennaan sii dhumatte ganaa wallaahi yoo ati jette. Amma sii galee nuu barsiisee beek. Nuu tukkas godhee beek. Islaamni kijibu maalatti kijibdaa jette ni rifadheen. Rifadheetiin qabbanaawe. Dhuga dubbatatti nu beekan biyya tanatti illee. Tana dhugaan nabiin nuu dhaaman sallallahu alaihi wasallam. Maal jenne kaduraa? maal jettan kaduraa kaduraa maal jenna dhugaa dubbachuu amma irra jabeessa afaan arabaatiin logoduun dirqamaami afaan akkuma sii galutti qabadhu malee kalamaanii hifzul amaanaa jedhan amaanaa tiisuu jedhan asii amma dubbiin jabaan amaanaan ummata tokkoof amaanaan amaanaa rabbiitu jira Amaanan Rabbii fardii shanan soomana fardii shanan arkaana imaanaa jahan halaalii fi haraam waan Rabbiin irraa nu dhoorke amaanaa Rabbiiti. Inna aradna al-amaanata ala samaawaati wal ardi ka Rabbiin jeesan. Amaanaa attakaaliifu sharciyyaa je Abdallaa ibnu Abbaas. Amaanan Rabbii dirqama amantiidhaa kana je kana hojjadhu kanan hojjatin shari'aa jechuun bar al-amru wan nahyu maa bar. Sii gala afaan Oromoo? Shari'uma jechuun bar waan tokko hojjedhu jedhanii si kennuu. Waan tokko immoo ittiin dhihaatiin jedhanii irraa si seeruu jechuudha. Lamaanuma kana rabbi gabbarraa bara. Waan itti ajajamne hojjetu waan irraa dhoorgamne irraa dhoorgamuma. Ibaadaan hanganumaa bar sheekh. Darasoota. Darasaan ni jirti as keessa. Ni jiranii mii? Akkasii barmaa maafi? Ibaaduma jechuun kanaaf.

Wannumma nuyi hojjannuu kanaa beeka halaali fi haraam irraanfannaan ummanni islamaa badee bee. Haraam jechuun waan rabbi irraa nu dhorke jechuudha. Halaal jechuun waan rabbi karaa nu godhe jechuudha. Kun egaa waa hedduu qabata. Amaanaan takka dirqama shari'aati. Tuun amaanaa nama jidduu gabroota jidduu jirtu. Namni bitee walii gurguree walii liqeessee walii ergisee walii kireessee kana moo kanaame kanaa bar hundi amaanarra ijaarama wanni kun namni tokko hogga hojii takka naa hojjedhu jedhee natti kenne jaarmaya ta'uu danda'a waa tolchuu ta'uu danda'a qalama dibuu danda'a amaanaa natti kenne namti cuwan naaf kafalee amaanaa natti kenne mana kana naaf bareechita je'eeti kasi fide hogga mana jaaruu deemtu anaas maal gimbanyaa jedhanii ka warra jaaru san odeeffattee barbaaddaa mee kamtu gaarii jettee moo amma dura ijoolleen tun waan jaara jamaal numa beekaame jamaal jaartee mi'ate hajii maal nama gaggaafattee abaluu tokko gaariidha jedhanii sii kennanii fudhattan amaanaa itti kennita nama kana ganal namni waa jaaru namni waa hojjetu isin keessa yoo jiraate illee gajaloo dhaggeeffadha namni tokko oggo hojii takka nama kennu si amanee si kenna qalama mana kanaa amanee na kenna bareechee dalaguun qaba mana kana Amaanaa dhaabeera. Hujiin amaana. Ilmiin amaana. Mihraabni kun amaanaa beer. Amaanaa ummataati beer. Kulliin namaatu amaanaa itti kennamte irraa ni gaafatama. Bitii gurguriidhaan dukkaana kiyya gurgurulleen amaanaa beeku. Horiin amaanaa rabbiitii beeku. Halaaliin gurguree halaaliin kennee halaaliin fudhachuun qaba. Amaanaa Rabbiitiif. Amaanan namni nu bira kaaye amaanaa. Gurgurri afataan walii gurguru amaana. Guyyaan sun hoggaa ga'e kafaluu qaba. Liqiin amaana. Guyyaan sun hoggaa ga'e kennu galchuun qaba. haasawni amaana almajaalisu bil amaana maqoo bahee namni waa wajji hasaasa hadaraa waan kana nurraa mul'isinaa qabrittiin galaa yoo ol baate nu jalaa fashalti je'ee boordiin takka teessee yoo manguddoon takka teessee waa wal mari'atte almajaalisu bil amaana haasawa san qabuu nuuf biratti amaanaadha teessoon amaana

Maal jettan? Mee itti guuta aannin sodaadhe. Ol fuudhi ishee. Haa dhaga'u jarra. Heera hamaa abbaa mursiisan jedhu. Masii galee afaan inni ulfaate. Masii galaa. Durri wanni nama harkaa fuudhamu amaanaadha jedha.

Adeemsi guyyarraa nu mudatu kun, jiruu fi jireenyi kun, bu'ii cehiin kun, argataa dhabni kun, dhukkubaa fayyaan, sodaa fi yaada fi gaddi ilma namarra deemu kun amaanaa san irraanfachiisaa deema jedha. Ni irraanfata, ni fuudhamti jedha. Summa turfa'u amaanan sun fuudhamtee qalbiin bakkiti iseen irraa fuudhamtu sun godaannisa taati jedha Nabii sallallahu alaihi wasallam. Amaanan fuudhamte jedha. Namuma amaanaan qabne inna fi balii fulaanin rajulan amiinan jedhan jee namni. Aboo gandaa baluu gosa baluu keessa abaluu nama amanamaa jira jee jedhu. Hanga firii xaafii immoo amaanaan qalbii isaa keessa hin jirtu jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma mee walitti illee farrifnu ati amma nama amantu ni qabdaa yoo jenne amma gaafiin tun ni ulfaattiimi ni ulfaattiimi namuma tokko ha amantu ni qabdaa yoo jedhan amma ni sodaachisaa ture. Amaanaa tana nu dhaaman amaanaa haa jabeessinu haa daraadu. Rabbillee nurratti haa tiisu. Rabbillee nu haa gargaaru. Amaanaa rabbillee amaanaa namallee amaanaa hawaasaa amaanaa ummataa namni dilli waajjira tattaa'u kun jalarraa kaasee ilaa gubbatti amaanaa irra jira. Akhi namaa namni as keessa astamaariillee taatu waan dhabamu jee yaada. Namni hawaasa tajaajilu. Amaanaadhaa beeku hojiin sun. Amaanaa sitti kennamte irratti damoosni sii kafalame. Akkasii bee sii kafalame damoosni. Haqaan nama san geggeessuun wal qixxeessuun ija takkaan taja, kursii tajaajilarra hoggaa teessu firaa fi firayyoo ilmaa fi ilmayyoo jaarti fi jaartiyyoo irraanfadhu haqa rabbii malee haa haa dawaa sii ta'u numa dhaga'i numa dhaga'i itti waan manaama haasawa sheenillee hin jiin numa dhaga'i guyyaa tokko si fayyada Kursii tanarra hogga gad teesse haqa malee rabbii kee malee waan tokko si duratti hin mul'atin. Shuree hilqaadiin kursi irra taa'aa ture. Amata torbaatama qaadii islaamaa ta'e. Amata torbaatam shuree hilqaa qaraa hadisaa shuree hilqaadii. Shuree hilqaadii jedhanii. waa hedduu hojjate mucaan isaa gaaf tokko nama tokko ka waasii dhabeef waasii ta'e mucaan shureehi namni tokko garaa nama nyaata namni gariin garaa si nyaataa beek garaa si nyaata malee cubbuudhaa beek inni sun waafuu inni sunis cubbuu beek Eh, miskiina wallah. akkuma itti nama gargaarru sodaannee beek yaa. namni ati waa gooteef sun ammoo hammeenya sitti fida Mucaan shuree hilqaadii namticha rakkate kanaaf wanni ta'e wabi waasii ta'eef guyyaa baayilamaa namtichi ni bade shuuf laal mee ati mee wama kana laale mee ati guyyaa baayilamaa namtichi ni bade hoggaa namtichi waasii tahaniif bade eenyutu qabama hawaasii ta'ee qabama. Shuree Hilqaadiin mucaa isaa fuudhee mana hidhatti darbe. Ganama hoggaa bakka chilootatti deemu nyaata fuudheefi mana hidhatti ol kenneefi bakka mana bakka murtii dhaddacha dhaqa. Guyyaa laaqana chiggeessaaf ufii hidhee ni hiita ammaati ni hiita daanyaa taatee ilma kee ni hiita hiisii jee ni usee bara jarri hin hiitu anaa beeka hin hiitu hidhee nyaata achi geessaaf guyyaa tokko isaa fi mucaa qaadii kanaa fi ilma qaadiitii fi namaatu qabeenya wahirratti wal lole. Qajeeloo dhaggeeffadhu si fayyada. Mucaan abbaadhaan mari'ate abbaa jara tokkoon wal dhabne wanni irratti wal dhabne waan akkanaa waan akkanaati. Yoonin isin biratti himadhee kanin injifadhu taate nin himadha. Yoommoo yoo dubbii as fide hin injifanne taate manguddoonin fixadha. Mee naa laalaa jeengaa abbaan kun nama daanyaa nama shar nama seera beeku ammaakaarii jechu higgi ammaakaarii jedhaniin afaan amaaraatu irra isinii galansa amma sii gala itti mari'ate mucaan abbaan dubbii laalee ni injifattaa kasasi jeen mee gajaloo dhageeffadhu si fayyada waan kun guyyaa tokko si fayyada guyyaa tokko ijoolleen tun Daanyaa ta'uuf teessi tamaariin tiyya tun inshaa'allah. Ar'a naa katabadhaa aduu dubbii kana dura. Gaafa areeda kana keessa arriin si dhufte dubbii kana yaadatta. Amma ni kasase jara ni himate abba irratti. Abbaatuu daanyaa lijuu qammaanyaan jenne keenya sun. Miskiina wallah. Kasase doo. Gamaa gamana laalee bitaa mirga laalee mucaa isatti murtii godhe duuba. Jaraaf murteesse. Mucaan achirraa galee yaa abbaa jee duuba. Odoon hin siin mar- siin mariyatuu baadhe waa siin komadhu jee duuba. Dubbii isin dura qabee si baafti naan jettanii akkamiin murtii na gootan jee duuba. Miskiina gartee hojaa miskiina. Dhaga'i ilma kiyya jeen wallaahi. Jarri ummanni sun ummata san ka dachii guuturra sin irra jaaladha jedhe. Ummata san qofaa mi akka isaanii san dachii guuturra sin irra jaaladha. Sirra immoo rabbiin jaaladha jedhe. Ajala dhaggeeffadhu. Sirra haqan jaaladha. Hogguma dura ati dubbii natti himte hayni hajaraa ta'uun naa galee jee. Yoon amma gad deemaa manguddoon fixadhaa jee manguddoon dubbii gabbu'i ol ba'i kaan du'aayii sii goona kaan faatiyaa sii kenninaa jira. Haqa ummataa kanaa duraa murama jeetiin himadhu siin jee jee. Ni goota akkas? Ni goota. Ijoollee tamaariin ni jirtii as keessa tamaariin guyyaa tokko daanyaa ta'uuf waan laafaadha kun waan guddaa akkasiitiin asii galee ta'uuf teessan guyyaa san hadiis haasawa shurahii kana naa yaadadhu adlii akkanaa ture ija takkaan waa laaluu amaanaa jabeessuu Aliyyi ibn Abii Xaalib hombortaan isaa duraa bade guyyaa siffiin jedhanii hombortaan isaa irraa bu'e fardarraa hombortaa bu'e san namtichi Yahudaa tokko argee fuudhe hombortaa odoo iyyaafatan jaarsa tokko ka Yahudaa harkatti argan Kombortaan kun keenyaa jedhaniin a'aa kombortaan kiyya jee namtichi. Mana ni himate aliyyi qaaduma kana bira fidee bara qaadiin amma siimu kana qaaduma kana bira fidee. Odeessi aliyyoo jennaan kombortaa kiyya namtichi kun fuudhee jee. Aboo ati kombortaa isaa fuutanaa a'aa Yetakabbaru daanyaa moo maal maal jedhani miskiina wallahi noo jee bar kombortaan kiyya harka kiyya jira jee kiyya too wanni itti beeytan harka kiyya jiraatu isaati aliyyi aliyyo ragaa qabdaa jennaan een hin qaba hasanii fi qambar qambar jedhii gabricha tokko qaba hasan kiyyaa fi qambari jee hasan dhuga qambar sunillee gaarii laakiin hasan ragaa isaa an hin qeebaluu jee namtichi ilmoodha ilmoon abbaaf ragaa bahu hin qeebaluu jeen yaa subhaanallah jeen sayyidu shabaabi ahli iljanna Gooftaa dargaggoota warra jannataa Nabi Muhammad jeen sallallahu alaihi wasallam alaa tuqbalu shahaadatu ragaan isaa isin biratti hin qeebamu hin qeebalamu jeen Rasuula ilaa guddaa hin hojii bar. Ee miskiina wallahi ee shuree hee qaadii wallahi ee miskiina. Suni waan birooti kabajaa birooti ammoo akka ragatti ani hin qeebalu jeen. Eega akkas taate gaa namni tokko ragaa wayii taatu

Namtichi Yahudaa akkanuma laale maal ajaa'ibni kanaa jee Amiir al-Mu'miniin Amiir al-Mu'miniin pirezidaantii taraa saw ana wajjin daanyaa fuula dura dhaabbatee daanyaa isaa ka inni shuume daanyaan isaa isatti firdii godhee qeebalee deemaa jee inna haadaa ladiinu haqqin jedhu dhugumaan amantiin tun amantii haqaati ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah dhuga yaa daanyaa jee kombortaan kasaati jeeta guyyaa lola siffiinaa deeman gaangee isarraa bu'e ani fuudhe lafaa jee argee lafaa fuudhe Eeguma ati shahaadaa qabatte honbortu bakka ta'uu sii dhiise yaali Yesuus. Shuuf ati mee taariikha kam keessa dhageesse fi jiruma eeguma duniyaan tun duniyaa taatee gabbuute taariikha kam keessa dhageesse waan kana mee mee mootii abbaa fedhe taariikha kam keessa dhageesse hojii kana. umar bin khaxxaab minbara irratti ba'e isma'uu wa atiicuu jee abaa ubeydaa fa'aas ta'a laa nasma'u walaa nutiicu jee bar okko okko okko okko dubbiin kun dubbii haaraa wa sahabaa keessatti hin dhageenyus gurras itti hin qabnu jee maaliif maaliif balleessa maaliif maaliif akkana jette Maaliif marxoo nurra dheertuu qabda ati jeeni bara. Aboo Abdalla rabbii jii ol ka'ii dubbadhu Abdallaa kiyya jee Abdalla lafaa ka'ee aboo marxoo dhiyoo tana nuu hiramte boojurra abbaan kiyya waan nama dheeraa ta'eef marxoo tiyya kenneefi abbaan kiyya walitti hodhate tanaaf tasaa dheeratte jenna al'aana nasma'uka wa nutii'uka jenna dubbadhu amma si dhageenyas si jala deemnaas masii galee diin akkanaati nuti katti amannu amaanaan nu biraa dhabamuu jechuun samii dachiin diigamte jechuudha cufti nama waa hojjetu Namni bitee gurguru amaanan bitee gurguru. Namni kennu amaanan kennu. Ka liqeeffatu amaanan liqeeffatu. Ka ergifatu amaanan ergifatu. Namni hujiin itti kennamte hujiin hawaasa amaanan hojjetu. Kalamanii mal jenna? Waa lakkaawaa jirraa beek. Dubbii widdeellaa irraa baanaan dubbiin kutte beek. Halamaanii maal jenna? Amanaa jabeessuu jechuudha. Inshaa Allah rabbiin sababuma teessaniin dargaggeessa xixiqqaa lafaa ol deemu kanaan rabbiin amaanaa ummatatti deebisa inshaa Allah ta'ala. Namni tokko amaanaa dhabee jecha amaanaan dhaban. tokko kijibee jech hin kijiban tokko waa balleesse jech wajjin balleessan rakkoo rakkoon hin wal'aanan isa sheeka wanni amma haasawaa jirtu kun waa warra samiiti moo waa warra dachiiti jechuun ni malaa beeku ni malaa beeku akkas jechuun dhugaa irratti cichuun nama fayyaddi amaana irratti cichuun nama fayyaddi nama hedduutu si laallatee tola sadaffaan husnul khuluq jaan kuni lamaa mi beekaatiin gabaabse azaana azaana sheetkiyaatiin eegu jira irra fiigutti jira sadaffaan maali husnul khuluq haala bareedaa qabaatu haala bareedaan husnul khuluq jedhan nabiin akkana jedhan sallallahu alaihi wasallam a irra hedduu waan jannata nama seensisu sodaa rabbiitii fi husnul khuluq jedhan nabii sallallahu alaihi wasallam haala bareedaa qabaatu nama gaarii jechuudha haalli bareedaan kun tarkul qabiihi akkas jedhaniin waan fokkattuu dhiisanii waan bareedduun amala namaa ta'uu jechuudha Maatii abbaan kee nama akkami yoo ijoollee teenyaan jaan amma gaazexanyaan xarafa haratti qabee bakka nuti hin jirretti odeessi abbaan kee nama akkami yoo jaan maal himti ijoollee sun? Wallaahi qub tokko nu dhaabe yoo haasawe nu soba ol deebi'u nu dhawa dubbatu oofuma nurra baasa yaa habiyya salaamumatti jirra jechuu sodaadha ijoolleen beeke haali gaarminni manarraa gakka'atu haalli gaariin jaartii biraa dhufatu masi galee Kheyrukum kheyrukum li ahlihi. Irra caalaan keessan nama maatii isaatiif, jaartii isaatiif gaarii tahe jedhan. Wa ana kheyrukum li ahlii jedhan. Ani irra caalaa keessanii maatii tiyyaaf jedhan. Akkasii beef ni jaalatanillee ni kabajanillee. Jaalala nabiin keenya Khadiijaa jaalatu sallallahu alaihi wasallam. Hin agarree isin hadiisan karaan ijoolleen tun. jaalaluma na dhiisi jee guyyaa tokko na dhiisaa yaa Aishaa inni ruziqtu hubbahaa jeeba jaalala sii rabbi qalbii keessa na kaayi na dhiisaa na nyinginaa jee Aishaa wanni irratti hinaafaa turte Khadiija irratti wama Khadiija inni haasu barnama akkanaati barnama gaariidha bara akkana goote mazii galee guyyaa tokko isuma akka taa'u yaa ergamaa rabbi nama kana keessaa eenyurra jaalatta jedheen amma odoo anaa fi nama na fakkaatu isa akkana nama dura taa'u nama kana keessaa eenyu jaalatta yoo jedhanii barshee ka dubbiin kun dubbii jabaa beeku Eenyu jaalattan nama kana keessaa man ahabbu naasi ilayka janiini bar. Irra jaalatamaan namaa si biratti eenyu jennaan Aishaadha janiini. Ni jetta amma ati cubbuufu. Nama jaalattan illee beeka. Ni jaalatta. Cubbuuf ammoo nin jaaladhaa san hin jettu. Akka isboonjitti dhuguu barre ol baasuu hin barre nuti. Ni dhuyna. Wanni hundi kan dhuguun hin dalayduu beeka.

Dhiirarraa hoo jennaan abuuhaa jaaniin. Abbaa siiti jaaniin. Abbaan Aishaa eenyu? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Jaarsi soddaa kabajaa qabaa bee. Abu Bakrummaa qofaa miti. Jaarsi soddaa kabajaa qaba. Gandi keenya soddaan maal jedha? Soda jan gafa garii soddaan rabbii xiqqaadha jan. Ulfinaa beeku. Namni warra soddaa kabaju ilmaan isaa keessa rabbi barakaa fida duuba. Hata binaa siimaa tajriba waliin siimaa. Namni maatii haadhaa tana kabaje ilmoo isaa keessa rabbi barakaa fidu malee hin taane. Amiin maal jenaan? Kabajaa jira.

Namni teessoon isaa guyyaa qiyaamaa natti dhihaatu. Inna min ahabbikum ilayya namni kan akka gaariin jaaladhu isin keessa. Namni teessoon isalleen qiyaamaan oollaa kiyya jiraatu ahaasinukum akhlaaqaa nama haala bareedaa isin keessaa qabu jedhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Masii isinii galaa haasawaa mi beeku wanni kun lafa gabbuu qabu. Haalli bareedan kun kennaa rabbiiti moo waan namni guyyaa keessaa argatu? Tunillee gaafii beeku. Irra baay'inatti kennaa rabbiiti. Ammoo amal muktasab jedhaniin irratti hojjattu ni argatta duuba. Hojiin gariin ta irratti dalaguudhaan rabbi sii kennuu jira muktasab jedhaniin irratti leenjifamuun argattu. Fiiguudhaaf fiiginsatti leenjifamuu qabda. Warri fiigee geeba fuudhu hin jiru. Bara atillee numa fiigda. Ni fiigdaa beeku. Odoo irra leenjifamtee guddattee ni fiigda. Warri xuunchaa qabu xuunchaa baasuudhaaf maal jedhee miskiina wallah. Ispoortii riyaadaa morma sibiila kaaftee as deemtee achi deemtee xuunchaa baasuu qabda. Yoo hafte immoo lukkuu taatee hafta. Yoo dhiifte. Miila lukkuu taatee hafta asii kun akka kiyya kana taatee hafta miila lukkuu. Eh, Miskiina wallaahi. Nama sii galaa. Yoo hafu fedhe lukkuu ta'ee hafa miila lukkuu ta'ee. Yoo immoo akkas waan san kaasee akkas godhee wanni gariin ta hojjennee argannu jira. Haala bareedan irra dalagan ni argattatu. Haalli bareedaan kun amala keenya ta'uu qaba. Warra keenya wajji, ilmaan keenya wajji, saahiba keenya wajji, oollaa keenya wajji, namuma hunda wajjin. Ammoo manarraa gakkaa, manarraa gad tolan jedhan. Manarraa gad tolan.

Haala isaan keessa cimee ni bahalleen hin kajeelamu. Haala san ture. Ribaa toofta itti beekan maallaquma xiqqaa tokko adaafa mudaafaa haburaan ni jeesun. Namni qarshii shantama yoo liqeeffate baatii lamattiin sii galcha je'ee baatiin lamaan sanuu ribaanii beek hogga baatiin lamaan sun geeyse yoo galchuu dadhabe maal godhan riba wannii dabalii guyyaan sii dabalaa ja'an amma sii galee guyyaa dabala maallaqa dabalee guyyaa dabalsiifata ammas yeroo sun hogga geessee kofaluu baate maallaqa dabalee guyyaa dabalsiisa deemee tirfiin inni kafalu dachaa harka lama ta'e waan inni liqeeffaterra laa ta'akulu ribaa adcaafan mudaacafaa jeeni bara horii karaa saniin horomu ka shari'aan dhoorkitee sirreessite hormaanni duniyaadhaa akkitti namni duniyaan diinagdee hortu ribaa tahee akka galaanatti deemee nutti dhufee nutilleen keessa seenne nama rabbi rahmata godheef malee nama tokko tokkootu irraa tiifatuu danda'e naggaadeen faayinaansii dhabuu jecha firraa dhokataniituma sheeka masgiidaa waa himu kana dhokatanii mana haajii bullee malee afaan lama sintee ni dhumnaa boo nabi hedduu fuuteetuma itti fayyada nama rabbi rahmata godhee malee naggaadee hedduun saahiba qabaa beekee tuulaadha mata soddomaa fi afurtama Naggaadee jajjabduu saahiba qaba. Hoga na bira dhufan hamartii dahabaa haraam jechee darasummarraa himaa ture. Naggaadee hamartii dahabaa uffattuutu jira dur. Hoggaa ana bira dhufuu deeman baasanii kiisha kaatan. Hoggaa magaalattichi deebi'an inni deebifatan. Akka waan anarratti anumti qofti anuma qofa eeganii rabbi eeguu dhiisanii. rakkannee rakkoo keessa seennee akkaataa itti maallaqa argannu haraam irraa finne moo halaal irraa finneen hedduu rakkisaa ta'e nabiin keenya rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuha alladhiina aamanuu kuluu min xayyibaati maa razaqnaakum yeroo takka kuluu min axayyibaati wa'maluu saalihaa xayyibaanni kun halaal jedhanii halaal nyaadhaa jedhanii nama tokko nuu haasawanii nabi sallallahu alaihi wasallam nama akka gaarii ibaadaa godhu akka gaarii jihaada godhu akka gaarii khayrii dalagu ammoo nyaanni isaa haraam uffanni isaa haraam gizee hunda rabbitti wayuwaatu akkamiin rabbiin irraa qeebalaa jee nama kana nyaata nyaanni nyaataa dhugii murteessaadha eessaa maalleen hunna seeneen haa gurrumarra isin baatu Akka nama waa wa- samii jirtu haasa'ullee nan godhinaa. Gurrumarra haa isin baatu. Eessaa horiin kun na seenee eessarraa hin hojjedhee eessatti hin baasee horiin guyyaa qiyaamatuu irraa gaafatamuu teenya bakka irraa hojjennuu fi bakka itti kenninu laaluu nu barbaachisa. Zamanni amma nuti keessa jirru maallaquma argatuu malee babaaleen babooleen jeeban maallaqumti haa dhufu. Maal si naqe ati eessaa dhufee akkamitti dhufee dalagaa teetii miti. Waa argatuu malee akkamittiin argadhaan zabana nama yaachifne keessa seenne. Xiqqoo halaaltu guddoo haraam irra guddaadha. Halaaluhu hisaabuun haraamuhu hisaabuun Haraamuhu ciqaabun wa halaaluhu hisaabun jedhaniin horiin. Maallaqni kanaa beeku. Amma sii gala. Maallaqni akka jaalannu kun ruuhii teenya irra jaalannu ilmu irra jaalannu kun wareegama meeqa itti kafalle kun yoo halaal ta'e irraa gaafatamna. Eessaa finnee eessatti baafnee yoo haraam ta'e itti adabamna. Natii galee halaaluhu hisaabuun waharaamuhu hiqaabuun jedhaniin. Kanaafuu nyaata halaal nyaatuu haga danda'ametti halaaliin naggadu halaaliin horuu warra gurguruunsi haraam ta'e irraa fagaatu riba irraa fagaatu rashawaa waan jedhan irraa fagaatu waan horii nama duraa balleessu irraa uf eeganii alhamdulillah baankiin islaamalleen baay'ataa jirti baankii tana jalassiin'ee ufumaa jecha cimsinee akka hojii bartus goonee maallaqa bira keenyee irraa fudhannee bira as keenyee adaamaa fudhannee asitti bira keenyee finfinnee fudhannee achi dabarsi jenneen dalaysiifnee tanuma guddifnee halaal irratti dalaguun nu barbaachisa. Mazi galaa. Nama foon beeku sombaan hin soban jedha. Nazi galee anaa xiqqaati yuusuu baree barii sanatti ni manjaja waraabessi. Anaa xiqqaati yuusuu baree barii eedatti ni manii jeje. Waraabessi bariisaa yuuzaa beekaa dursuun lukkuunis bariisaa iyyiti. Amma wanni hundi ni diigamte waraabessi ammallee ni iyya yoo fedhe. Fitina wanni hundi harka nutuu dachiin garaan nu galte waraabessa maal gaafata. Anumaa dheeraa kanaan manumtin dur an maallaqa dhalan barbaadu jee horii kiyya achi kaayeetuma ra'asal maaluma biraa fudhataa ture maskoota sii bannee onaan jee akkamitti fudhadha nama deeraan allaallu deeraan sanuma Duuban hogga laale deeran walitti akkuma ati maskoota kanaan kootto yoo naan ja'an amma aniin kun gowwa moo nama aglii qaba kun. Mee ani warra biyyaati abbaa biyya tanaati hulumaan hin seenu eega seenu hin oolin maalimi maskootaan seena. Sigala amma waa garii hedduun babba- hin baqaysanii ni beeytan. Ee, iyya, dhugaltee iyya. Namni itti himanillee yoo ka jiraatu taate. Mee an akkamittiin amanaa jee deeraa tana ta waliin walitti takka isin sheekkota keessan asiini isin nama kitaabaati asiin nu dubbisaa yoo jaan yoo gara ollaalee manni keessan tokkuma an amma sheeka gowwaadha moo gabaree gowwa moo an naggaadee gowwaadha nama gowwummaan kanaa ol hayaata kana gubbaan inni jira gowwummaan kanaa ol Eegala amma. Alhamdulillah baankii afurii dhaabbate amma tarraa boodaa raammisi hijiraa zamzam shabeelli moo maal jedhan raammis dhaabbataa deeman malee hin dhaabbatu. Yoo kana nuti jiraachifne namni sujuudee dhudhufu ta'a sujuudee abii maal jeenaan jedhu yaa galu beekaatiin akkana godhee beeka haasawa eeggata waan reefu sin juusan garte masgiida sheek jamaal keessatti waan akkanaa jaame akkan jaamnes nin eegaa beekeen ni beekta gowwaa mi'a ni beeka silaa gurrattiin siyaasa haasaa beeka Wanni gariin hasaasi hin taatu. Cichinee dhuga har'aaf wanni tun xiqqoodha hin guddanne maallaqallee bal'aa hin qabdu doolaaraa fi yuurollee namaa kennuu har'aaf hin dandeessu ijoolleen gizee dura dhalattu abbumaatu huccuu itti qaba fidanii huccuu babbareedu huccuu ol kennaa jedhanii itti maran qullaa dhalatte booda immoo sanumaa deemee suufa uffata akkana wakkanaami Arra baankin dhalatte tuun dhuga uffata hin qabdu. Nuu itti uwwise huccuu duba. Amata afurii fi shan booda immoo suufa uffatte. Guyyaa san yaa waylanaa sii juu sin argin addu. Ammasii galee sheekota fi isaanii jirtaati. Ar'arraa gamana deebinee xiqqoo qabnuun waan ofii abbaa guddisaa dogoggorri yoo jiraate illee akka sirraa'u goonee qabnee Karaa kanaan malee hojiin hin ta'u. Namni faayinaansii yoo hin qabaanne hojii hojjetuu hin danda'u. Diinagdeen halaal ta nuti wajji dalaynu jiraachuun dirqama taha. Waan yeroo meeqa yaaddame rabbiin har'a furmaata godhaa jira. Ni'imaa wallaaluun gaarii miti. rabbi nuu haa tolchu haqa dhaga'ee warra jala deemu rabbi nu haa godhu keessaa'u isin warri masgiida kanaa wajji walitti hidhaa jabaa taha masgiidni kun imaama biyya tanaati yoo jenni mala masgiida imaamu ahmad hin jenneeni Namni masgiida imaamu Ahmadi dhufee jam'aa salaate waan masgiida birootti hin agarre arguu qaba. Baay'ina namallee tahee, qaceelfama asii kennamullee tahee, darsii achi qaraatullee tahee, muca nama tokko ka qur'aana unoo sirrii tanaan alatti qaraa'isun arge gaaf tokko dhufee doo. Guyyaa tora sa'aa sadii moo afurii. Ni jira moo oofta nama? Manna gizee garii namni nama ari'an lee beeki komiteen ta masgiida kanaa ta khayriiti malee komiteen garii nama ariitii beeki sheek. Mee komiteen quraana ariitu maal abbaa isii dalaguu filamte kun. Mee woo maqaa inaa himi beeki. Joollee masgiida irraan ari'inaa. Waan biyya tana jirruu fi gati joolleen teenya masgiidas ijaan agartuuf azaana agartuuf nuf fakkaate biyya birootti guyyuma torbaanitti guyyaa tokko ijoollee tiyyi tana masgida geessaa jechuu yaada namni akkasii beek akka woma islaamaa wallaal fuudhanii masgida fiduun itti niyyatanii masgida fidan ijoollee amata diidama har'aa dura diidamii wahi dura masgida irraa hoggaa ari'an an irraa dhoorkutu imaama ta'e amma Joolleen nama waa isa godhen irraanfatu keessaa'u nama mana rabbiiti isii ari'e aakirattuu dhiiftu. Kata bidaa siima ni gorsan joollee joolleen joolle silaa joolleen nama guddaadha akka kee godhuu feetaa joollee silaa. Maal jechuun joollee yoo sosossoone akkana godhanne ni dhukkubaa'u jedhan doktooratti yaamuu qabda. Amala ijoollee qabu mucaan kun akkanumatti dabbaarii ta'ee yoo akka taa'e hin ta'u. Warra saayikooloojii bira geessee mucaan kun maal ta'e jechuu qabda. Amala ofii san nashaadni kun amala ijoolleeti. Badiifii miti. Nashaadni kun amala siiti. Dhoo gorsuu qabda abba akkanan godhan. Asii hanga gaffii guutuu numa irraanfatallee ta'ullee ittuma himta. Namni hijaan ijoollee nama masgiida irraa isii ari'e. Yoo oo ufii gaafate malee akhiratti illee ni fulaas hin jee khatama jiru. Ni jiraa sheekiin asi qaraasu sun. An amma waan san qofa yaadadha duuba. Gizee biroo asin dhufne darsii ishee jamaal yoo taate malee amma magriba isaa'ii jidduu yeroo biroo darsii maaltu mana kana jiraa beekuu hin danda'u san cubbuu isin irraan kaa'u. Wanni ammoo takkittii ragaa bahu mucaa quraanaa si qaraa'isu sheekii tokko agarree ijoollee san waraabnee ijoolleen ol kaatee waan ajaa'ibaa faatiyaa nuu fassartee maarroo ni jira ammas keessa sheekiin sun jaba sheekiin sun jabeessaa sheekii san masgiinni kuni darsii achii qabaatee darsii asii qabaatee ishaa fi magriba kana jidduu Akka ammaa irraa ani gowwaa boolla hin banan jan keessaa naa haxaawu ijaa jedhani. Anaatu amma isin dheereyse malee imaamni ni beeka. Yeroo isaa eeggatee hadiisuma afur shan galgalatti nuu hiikan baatitti hadiisa meeqa qaraana yoo afur taate warri waa hisaabume. Hadiisuma afur afur dhibbaa diidam arba'ina finne jechuudha. Hadiisa dhibbaa diidam. Gizee magriiba ishaa jidduu san amma namni abbaan fedhe xinaatilleen godhu yoo na gowwoomsuu deeme malee gaduma bahee akkana dejje'ee ishaa'ii itti azaanan. Kuunis ka guyyaa akkana waa cicciniine akkanuma dhaabbate ilkee akkana wagolaalaa dhaaba. Kuun ammoo mootii rifeensaa barbaada. Mee waan tokko daleela yaada mee naa fidaa mee waan daleela. Yookaan amma magriiba isaanii akkana oriinuu kana. Nama tokko tokko ka hajaa qabu yoo taate malee wanta kan daleela. Kunis ijoolleen gadoo baatee ni biraa kaara ol yaatee gad deebiti. Kunis ammoo muka cabsateetuma ilkee akkana godhaa. Jaakuun dhadhaabbatee. Ee miskiina. Kun ammoo rifeensuma kana kun aree. Oduma iyyuu Allahu Akbar jedhe shaayii ol deebi'ee salaata. Badala ilkee ahaaf. Badala areeda ahaaf. Badara ala dhadhaabbannee hancu fuxuxxuudha. Jenna. Yoo as teenyee hadiisa afur sadii qaraana irra wayyu maal jettan? Hadaraa kanan isinii dhaamatu. Warri masgiida wajji walitti hidhaatu. Ilmiin isinin diddu. Maaddan haraashii asitti hunoo dubartiin namni gariin kajaartinuu duruu biraa waa haffasde mataa dhaabee taa'e. Nama lamaa kuulii na bira dalagaa ture. Tokko jaartiituu quraan haaffaziisee jedhan itti ajjamanii beeka jaartiisarraa haaffazii bar jedhan jaartiituu beekaa jedhan tokko jeeyilaan tokko maal jedhe wallaahi numan dhiisa malee waa jaartiirraa haffazuu miskiina jeeyilaan mana kiyya dalagu jiranii beeka ani wallaahi quraanuma sanii natti hafa malee waa jaartiirraa haffazuu shuuf nama kanaa beeka dilli maddaa haraashii kun jaartiin manaa qaraatee jaarsi qullaa hafu jiratu Jaartiin raayis hin qeebalu bilaashi jidduu lamatti hafa. Ani jaartii isa salaachiftuun argama natti duuba. Ummi waraqaan waan mana keetii salaachisi jedhanii hayyamaniif nabiin gaafa tokko sallallahu alaihi wasallam. Ummi waraqaan salaachiftee beeku. Namni Qur'aana namni imaama namaa ta'u nama Qur'aana beeku. Mana hogga jiran amma yoo jaartiin quraana irra beeyte kamtu salaachisa? Jaartiin salaachisa. Du'eetuma dabre malee duubaan hin salaatu yoo jette quraana kana godhu. Si salaachisuuf teesse amiin maal jenaa jenna. Odoo is ta'uu isiin siin hin jennu. Biyya Kanaadaa Winibeek jedhanii mana toobaa jedhanii kutaa takka. Namittiin miciyyoon takka faranjii tokko islaamessitee heerumte. Jabdu miciyyoon teenya sun. Faranjiin sun gaa islaamawi jennaan subhaanallah akkuma itti kennan itti qabee deeman harfii takka karaan irra. Kana yeroo dura inni islaamawe san anumatti hidhadhuu salaati jettee salaachifte. Ree inni akka juus hin beekuu mire salaachifsaa turte. Oduma ji'uu waa dubbisaa dhufee kitaaba argee dubartiin imaaman taatu kayuu. Waa qaraa jarri beeki jarri duudaa mi beeki gowwaa mi Afrikaa kana waan isaan dhoysuu feetu kitaabuma keessa katabi jedhan. Umritti hin argu jedhan. Hin dubbisuu mi hin argu. Waan jalaa awwaaluu feetu garaa kitaabaa keessa feetu. Khalaas. Jarri immoo waa qaraa. Duruu dubbise baatii zabaruma muraasa kanatti kitaaba islaama hunda dubbise. Dubartiin dhiiran salaachiftu jechuu arge. Guyyaa tokko hoggaan an achi dabree dhaabbadhu an an si duuban hin salaatu naan jee jette. Maal kitaabni akkas jaa dubartiin dhiira duraan hin salaatu jaa jee kitaabni. Shuuf shuuf gurbaa sun akkatti dhiira ilaa ammatti na kofalchiisa wanni sun duuba. Na didee jette duuba isiin naa hima afaan siiti. An si duuban hin salaatu naan jee maal? Kun kitaabni dhiirtii dubartii duban isaatu jira jedhe. Jama kun jalaa ba'ee bee. Naafi ati immoo umrii duuban saraan jechaa ture. Masii galee. Sheekh Habiira laafaa ture masgiida salaachisaa. Sheeyni isarra guddaa dhufe. Sheeyni guddaan hoggaa dhufee useetuma akka naman agarreetti itti garagalee ta'uu jeetuma dide inni. Kabiirra kun barja baabara kabiirra fitinaa kabiirra kunis jaarsi ka fitinaati jee bar. Kunis bara baafatuuf deema mee maa hin hijaa usee yoo salaate maal kunis hundinuu gaddaafaa beeku nasiima hundinuu gaddaafaa. Dhugaa inni jejjee'u wallaahi hanga feete xixxiixxullee sumaan na booda sumaan na boodan salaata jeechi. Abasii galee odoo jaartiin isin hin salaacha. Amma na kofaltanii mi? Kan isinii duuban saatu isin arga. Odoo jaartiin manatti isin hin salaachin quraana qaraa haasiti. Maddaa haraashii ta masgiida imaamu Ahmad. Walii gallee maaddaa haraashii ta dhiiraa ta masgiida imaamu Ahmad. Mee himee numa ja'a rabbiin nuu qeebala inshaallah. Niyyaa godhaa mee. Yeroon siidhaa magriiba fi ishaa jiru. Maal jettan? Barsiisaa Sheekh Muhammad Amiin fa'aatu godha. Assalaamu alaikum.